Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar! Türkmenistan watanymyz taryhy medeni ýadygärliklere örän baý toprak. Bu gezek sizi Mary welaýatynda ýerleşýän Gadymy Merw taryhy medeni döwlet goraghanasynda ýerleşýän taryhy ýadygärlikler bilen tanyş etmekçi. Şol seleňläp görünýän bina bolsa Soltan Sanjaryň hünmeti. Ýöne biz ilki bilen ýörite ata-babalardan gelýän däp-dessurlara laýyklykda sahabalara zyýarat ederis. Gaýdyşyn Soltan Sanjaryň hünmetine geleris.

Häzir gaýdyşyn hökümete sowlarys. Hökümetiň taryhy barada da gysgaça gürrüň bereris.

Gadymy Merw döwlet taryhy-medeni goraghanasynda ýerleşýän Sahabalaryň binagärlik toplumyna geldik. Bu Sahabalaryň binagärlik toplumynda bolsa belli Sahabalar Al-Hakam ibn Amr al-Gifarynyň hemem Bureýde ibn al-Huseýb al-Aslamynyň guburhanalary bar.

Al-Hakam ibn Amr al-Gifary Horasan welaýatyna häkim bellenipdir. O döwürler Horasanyň merkez şäheri Merw bolupdyr. Al-Gifary bu topraklarda yslam dinini ýaýmakda ägirt uly işler bitiripdir. Ony öz wesýeti boýunça Merwde jaýlapdyrlar. Bureýde ibn al-Huseýb al-Aslamy bolsa yslam dininiň ilkinji baýdak göterijisi hökmünde giňden tanalýar. Mälim bolşy ýaly, Mekge müşrikleri Medinä göçmek üçin çykan Muhammet alaýhyssalam bilen hezreti Abu Bekri öli ýa-da diri ele salanlara baýrak yglan edýärler. Olary tutup baýraga eýe bolmak üçin örän köp adam, şol sanda Bureýde-de öz ýetmiş-segsen atlysy bilen bularyň gözlegine çykýar. Ýolda olar Muhammet alaýhyssalam bilen hezreti Abu Bekre duşup, olar bilen söhbetdeş bolýarlar. Şol ýerde-de Bureýde öz atlylary bilen bilelikde yslam dinini kabul edip, Pygamber alaýhyssalamy Medinä çenli ugratmagy teklip edýär. Medinä ýetip gelýärkäler Bureýde Pygamber alaýhyssalama ýüzlenip, Ýa Rasulullah, siz Medinä baýdak parladyp barsaňyz gowy bolardy diýýär we öz sellesini çykaryp, ony naýzasynyň ujuna berkidýär-de, ony tug edinip ýokary göterýär. Bu reýde Ibn al-Huseýb al-Aslamynyň taýpasy yslam dinini kabul edýär we oň özi Medinä göçüp barýar. Örän köp söweşlere gatnaşypdyr. Pygamber salam ýogalýança Medinede ýaşapdyr. Käbir hadys çeşmelerine görä, Muhammet alaýhyssalam bu reýde mümkinçilik bolan wagty Horasana gitmegi we Zülkarnaýnyň guran şäheri bolan Merwde ýerleşmegi wesýet edenligi aýdylýar. Bureýde baba Horasana barýan atlylara goşulyp Merwe gelýär we ömrüniň ahyryna çenli şol ýerde ýaşap yslam dinini wagyz edýär. Ol örän köp hadys gürrüň beripdir. Ölmeziniň öň ýany özüni Merwde jaýlamagy, özem uly ýoluň ugrunda däl-de, adam gözünden daşrak ýerde depin etmegi hem-de mazaryna iki sany hurma agajyny ekmegi wesýet edýär. Bureýde baba ýogalanda oň wesýetini tutman, oň mazaryny uly ýoluň ugrunda gazýarlar. Emma her gezegem merhum getirip jaýlajak bolanlarynda mazar çökýär. Şeýlelik bilen ahyry ony uly ýoldan daşrakda Al-Hakam ibn Amr al-Gifarynyň guburynyň ýanyna jaýlaýarlar. Oň şu topraklarda yslam dininiň ýaýramagyna we hadys ylmyna goşan goşandy örän uludyr. Allah olardan razy bolsun.

Ýörite sadaka jaýlary gurlupdyr. Metjidi bar. Awtoduralgasy bar. Ne tüweleme Hoja Ýusup Hemedany ýadygärlikler toplumy bag-bakjaly howlusy arasda zyýarathanaň adamsyz wagty ýok diýen ýaly Ýöne sadaka jaýlary häzir öňünalyş çäreleri sebäpli ýapyk. Bu görünýän metjidi. Aňyrsynda bolsa zyýarathana. Ýagny aramgähi. Hoja Ýusup Hemedany binagärlik toplumy. Bu ýerde Gündogaryň beýik alymy Abu Ýakup Ýusup ibn Eýýup al-Hemedany jaýlanypdyr. Ol bir müň kyrk sekizinji ýylda Eýranyň Hemedan şäherinde doglup, sufizm ugruny esaslandyryjylaryň biri hökmünde yslam dünýäsinde belent sarpa, meşhurlyga eýe bolan şahsyýetdir. Parasatly şyhyň dört sany has ýakyn şägirtleri bolupdyr, Hoja Abdylla Baraky, Hoja Abdulhasan Andaky, Hoja Ahmet Ýasawy we Hoja Abdulhalyk Giždiwany. Ol bir müň bir ýüz kyrkynjy ýylda Hyratdan Merwe barýarka ýolda aradan çykýar. Biraz wagtdan soň öz wesýetine görä şägirtleri tarapyndan oň jesedi Merwe getirilip jaýlanýar. Günbatardan uly eýwanlar bilen guburhana tarap bakyp duran metjit on altynjy asyryň başlarynda Teýmirler tarapyndan gurlupdyr.

Tüweleme türkmen topragy bar. Şeýle bir taryhy ýadygärliklere baý toprak da. Ine bu bolsa Soltan Sanjaryň kümmeti 12-nji asyra degişli. Örän geň enaýy gurlan bina özem e, bir günlük ýoldan seleňläp görünýän eken. E, şu gümmediň gurluşy iki gatly gurluş diýýär. E, Türkmenistan prezidentiniň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň ikinji jiltinde aýdylşyna görä şu binagärlik usuly, ýagny şu gümmeziň şu iki gatly edip gurluşy şu Soltan Dajanyň kümmetinden başlanýar diýýär-de, soň Ýewropa ýaýrapdyr, Ýewropa ýurtlaryna. Binagäri bolsa muň Muhammet atsyz As-Saragsy, ýagny Sarahsly ökde binagär bolupdyr. Soltan Sanjaryň kümmeti soltanyň buýrugy bilen bina edilipdir. Oň umumy beýikligi otuz sekiz metre barabardyr. Bir müň bir ýüz elli ýedinji ýylda Soltan Sanjar ýogalanda, ony şol ýerde jaýlapdyrlar. Emma bir müň iki ýüz ýigrimi birinji ýylda mongol basybaljylarynyň çozuşlary döwründe soltanyň jesedini başga bir ýere göçüripdirler. Muňam sebäbi mongollar basyp alan ýerlerindäki hormatlanýan adamynyň we soltanynyň guburlaryny açyp, Olaň jesedini çykaryp masgaralaýan ekenler. Soňky jaýlanan ýeri häzir belli däl, bir gürrüňe görä ol kakasy Mälik şaň guburynyň ýanynda, ýene bir gürrüňe görä-de şu kümmediň içinde, ýöne başga bir gizliräk ýerde jaýlanypdyr. Beýik Türkmen Seljuklar imperiýasynyň soňky hökümdary Soltan Sanjar bir müň segsen altynjy, bir müň bir ýüz elli ýedinji ýyllar heniz dirikä öz paýtagtynyň merkezinde Dar al-Ahyr, Ahyret öýi, atly ymaraty gurdurypdyr. On ikinji asyryň kyrkynjy ýyllarynda binagär ussa Muhammet ibn Atsyz as-Sarahsy tarapyndan bina edilen bu kümmet özüniň gözelligi, guruş usullarynyň kämilligi hemem berkligi bilen Gündogaryň binagärlik sungatynyň genji-hazynasy hasaplanýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň ikinji jiltinde bellenişine görä, gadymy Merwde, şo gülläp ösen şäher bolupdyr-da, şol döwürlerde şäheriň lagym üpjünçilik ulgamam örän ýokary derejede bolupdyr. Ýagny şu wagt kanalizasiýa diýäýäs-de, lagym ulgamy. Şäheriň hemme lagym ulgamlary turbalar arkaly şäheriň çetine akdyrylypdyr. O döwürler keramiki turbalar bolupdyr. Ine, şu wagt Soltan Darjanyň kümmetinde-de ine görýäs, lagym turbasy bar-da. Hajy aga açyň. Ine, lagym ulgamy. Şeýle gidýär. Hiç haçan suw almandyr. Şu binaň deňi-taýy bolmasyn diýip, soltan şu binany gurduranda gurluşykçylara öz atlaryny goýmazlygy, ýazylmazlygy buýrupdyr. Ýöne binagär Muhammet ibn Assyz As-Saragsy öz adyny, ana görýänsiňiz, şo ýerik ýazyp, oň üstüne-de suwuk edipdir. Haçanda şol suwuk gopanda at çykar ýaly. Mongollar döwründe bu binany ýykjak bolup, tozdurjak bolup, şu mongol basybaryjylar gaty kän synanyşypdyrlar, ýöne hiç hili ýykyp bilmändirler. Ýaňy belleýşimiz ýaly, şu binada ilkinji gezek iki gatly gümmez usuly ulanylypdyr, soň Ýewropa şu ýerden ýaýrapdyr. Ine, görşüňiz ýaly, şu mongollaryň çozuşlary netijesinde şol Muhammet ibn Atsydyň, ýagny binagäriň Ady ýazylan ýer suwa gopupdyr-da, şoň adam çykypdyr. Ine şol, şondan bäri saklanyp galýar. Gündogarda deňi-taýy bolmadyk Soltan Sanjaryň kümmeti gurlanda, kerpijini ýörite ýandaga ýakypdyrlar diýýärler, ýandaga bişiripdirler diýýärler. Ýandak otlap, şoň oduna bişiripdirler kerpiçlerini. Onsoňam zeý çekmesin diýen niýet bilenem aşak kerpiçleriniň arasyna, ýagny suwagyna kül garypdyrlar. Eýýäm näçe asyr bäri Soltan Sanjaryň kümmeti özüniň gözelligi bilen jahankeşdeleri haýrana goýýar. Ine, mähriban watandaşlar, gadymy Merw döwlet taryhy-medeni goraghanasynda ýerleşýän zyýarathanalara zyýarat etdik. Allah zyýaratlarymyzy kabul etsin. Ata Watanymyz elmydama asuda bolsun, türkmen halkynyň yrsgal-berekedi kän bolsun, öý-ojaklaryňyz abadan bolsun, mähriban watandaşlar! Janyňyz sag bolsun!